Anwen Davies, chi'n lansio eich papur gwyn chi heddi ar y Fesul y Gymraeg newydd. Um, chi'n awgrymu disodli rôl y Comisiynedd a creu comisiwn newydd. Ydy hwn yn deja vu? Dyn ni'n mynd nôl i hen ddyddiau bwrdd yr iaith? Dych chi wedi dyfymu, be dyn ni'n neud yw adeiladu ar llwyddiant y Comisiynydd. Mae rhaid ni mynd yn bellach na sy'n gyda ni y gallu i wneud y hyn o bryd. Dwi eisiau symud yn bellach, dwi eisiau symud yn gloiach. Felly, dyn ni'n creu comisiwn fydd yn fwy powerus, sy'n Comisiynydd sy'n gyda ni ar hyn o bryd, gyda cyllideb i rheoleiddu, ond hefyd i hybu ac hyrwyddo. A be dwi'n awyddus i wneud yw sicrhau bod gyda ni tôn positif y bwyty i'r Cymraeg. Mae'r Steddfod yn ffantastig o digwyddiad, a dwi'n credu bod pob un yn mwynhau wythnos ar y, ar, ar y maes. Ond be dwi eisiau wneud yw sicrhau bod y Gymraeg yn rhan naturiol o bywyd bob dydd lle bynnag ydyn ni yn y wlad. trwy gydol y flwyddyn, dim jyst yr wythnos cyntaf ym mis Awst. A mae hynny yn meddwl bod yn positif y bwyty'r Gymraeg a bod yn positif i hybu ac hyrwyddo'r Gymraeg ac bod yr ochr rheoleiddi yn cynnig cymorth ac yn helpu wneud hynny ond dylse ddim domineiddio pob dim. Ie, yeah, rhaid chi'n gweud, un corff, corff er mwyn hybu a rheoleiddio. Yym ond os 'na peryg o greu corff fel hyn falle bydd yr ochor rheoleiddio yn cael ei golli? Wel gw- gobeithio ddim ac yym mae gyda fe gyfrifoldebe, mi fydd gyda fe y cyfrifoldebe statudol i sicrhau bod rhaid i- i- gwneud hynny ac mi fydd y safone fydd yn cael ei osod yn y gorf- g- yy dyfodol yn sicrhau bod yy nhw yn delifro polisïe fydd yn galluogi ni defnyddio'r y Gymraeg ond Be' dwi isie neud yw creu Cymru gwahanol, Cymru newydd, a ma' hynny'n meddwl creu Gymru Gymraeg newydd. A fydd y corff yma yn annibynnol? Ch'mod, so sut 'dych chi'n mynd i sicrhau atebolrwydd y corff? Mae rhaid iddo bod uh, yn annibynnol. Uh, mae ma, ma yna um, ma na athroniaeth, os ydych chi'n licio, rhyngwladol, bod rhaid i i cerf sy'n rheoleiddu bod yn annibynnol o'r llywodraeth. A felly mae'r rhaid iddo bod yn annibynnol yn technegol. Ond dwi eisiau fwy na hynny. Dwi eisiau annibyniaeth barn A dwi hefyd eisiau gweld annibyniaeth creadigol fydd yn galluogi'r corff yma gweithio mewn ffordd gwahanol a gwneud peth y gall Llywodraeth ddim yn wneud. Ond dwi hefyd yn glir yn y meddwl i bod rhaid i ni cyrraedd y gweledigaeth dwi wedi gosod fel Llywodraeth um, i gyrraedd miliwn o siaradwyr. Ynglyn â safonau, yn y papur gwyn mae'n sôn ambiti roi safonau ar y sector preifat, ond wrth gwrs sectorau gwirfoddol, uh, safonau gwir, gwirfoddol fydd hwn, felly well, dyn nhw ddim wir yn safonau. Dyn ni ddim wedi gweud hynny, a dyn ni ddim yn gwneud hynny uh, ar hyn o bryd. Be dyn ni'n neud yw dyfamu y, uh, y rhannau o'r deddoriaeth presennol sy'n stopio ni, sy'n croesio ni rhag gosod safonau yn y sector breiddydd. Y penderfyniadau ni fyddwn ni'n wneud yn y dyfodol, pwy fath o safonau um, i osod, ddim wedi cael ei wneud eto. Dyn ni ddim wedi cael y trafodaeth felly. Be dyn ni'n wneud heddiw i gallurogi ni uh, Llywodraeth yn y, uh, y dyfodol gwneud y penderfyniadau yma os yw Senedd Cymru eisiau gosod safonau ar y sector breifat? Mi mi ddaw gan Senedd y grym i wneud hynny, a dyna lle dwi eisiau bod. So gawn ni'r trafodaeth yma yn y dyfodol, ond dyw e ddim yn wir o gwbl i weud bod y safonau yma yn gwirfoddol, a dyn nhw ddim, dyw e ddim yn, yn, yn wir chwaith i feddwl bod y safonau yma mewn rhyw ffordd yn cael ei israfio gyda be dyn ni'n gweud heddiw. Felly, os nad yn nhw'n wirfoddol, byddwch chi'n gorfodi y sector preifat i ddilyn y safonau? Wel, dych chi'n gweud y sector preifat fel bod yn un sector. Dyn ni'n sôn ambwyty busnesu ar draws y gwlad. You know, dyn ni, y, y ffordd dyn ni'n gweithredu yn mynd i fod yn wahanol yn Sir Fôn, a mae'n mynd i fod yn Mlaenau Gwent. Yn Ac, hafod. ffordd, ac yn, y ffordd, well, yn amlwg beth sy'n bosibl yn Sir Fôn yn mynd i fod yn wahanol i beth sy'n bosibl yn Mlaenau Gwent. Ond be dw i'n awyddus i wneud yw i sicrhau bod ni'n gallu uh, yn y dyfodol gosod safonau ar y busnesau mawrion yma i sicrhau bod nhw'n dim jyst yn cydnabod lle ar y Gymraeg yng Nghymru, ond bod y, y Gymraeg yn rhan bwysig o sut ni'n gweithredu yng Nghymru. A pa mor bell yn y dyfodol fydd hwnna'n digwydd? Wel, unwaith mae'r deforiad mae ar y llyfr statud. Felly fydd dda, chi'n bod, chi'n sôn bod angen gwneud pethau'n gwahanol yn Blaenau Gwent ac yn Ynys Môn, mae hwnna'n mynd i achosi anghysondeb dros y wlad i gyd yn dweud? Wel, dyn ni'n gwybod bod yna Bo, bo, dwi, dwi'n ystyried hyn ar hyn o bryd gyda y, y, y, y bil ar anghenion arbennig, a plant gyda anghenion arbennig. Dyna ni'n gwybod bod uh, sut dyn ni'n cynnig gwasanaeth yn y Gymraeg yn mynd i fod yn wahanol iawn yn bod Eden na sut mae'n mynd i fod yn Abertyleri. So, mae hynny yn amlwg ac yn digwydd hyn o bryd. So, mae'n bwysig bod ni'n cydnabod hynny ac yn gosod fwy o'r uchelgais, os ydych chi'n licio, fan hyn yn bod erbyn, na dyn ni'n gallu delifro yn Abertyleri. A mae hynny yn synwyr cyffredin. So mae rhaid bod ni'n cydnabod hynny a sicrhau bod y sefyllfa yn Abertyleri ddim yn dal nôl pobl yn Aberystwyth.